hĩndĩ ya tene rĩ Mm. mũgĩkũyũ rĩ Mm. atũmagĩra kĩndũ gĩgwĩtwo ng'ano cia marimũ Ngano. kwaria ma Ngano. gatũrĩ gaka rĩ Eh. nĩ kahiti Eh. thegere Eh. na wa kĩgogo ndakaririkana repeat after me hiti thegere na wa kĩgogo ndarĩa ũki ũyũ rĩ Eh, ngũtũra na camanda ĩĩ no gũcoka ũrĩcokaga ũgogo Ĩĩ. atirĩ bata wa kũmĩa nduma Ah, nduma akiuga nduma Ĩĩ. kwarĩ na ũtheri Ĩĩ. no akĩmwĩra nduma nduma akĩmũtuma Ĩĩ. njĩtagwo ndungata ya ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩgwo ingĩrĩ kũmwĩra nĩtũkwanjia show

ng'ombe ithagumagia atĩa na itirĩ mathagu ona ndakĩrigwo nguga atĩa Ah, waga atĩa nĩ huona mũndũ thaa ici ndĩrona ũguo na mũndũ Eni. Eh, na ndĩ mwega eh, na mũrungu eh.

wĩna Wĩna- hinya wĩna hinya kwĩ no camba no camba ũngĩaiguirie hiti Eh. ũkamenya story ĩno ena ena mũndũ mũkĩgu ona he station yugaga Eh. atĩrĩrĩ tũkũrehagĩra mohoro meta ma- ndariganĩrwo tũkũragĩra mohoro ma hi na hi twĩno camba twĩna ũcamba abu ũkaigua ũkaigua kajama gakirĩte gakauga mwathani arogoyo Eh. njĩtagwo ndungata ya ngai mũturi wa mwĩro na gũtangĩrĩ gũingĩrĩ kũmwĩra nĩtũkwanjia show kuma nja nene ya mohoro njĩtagwo moses moses kanyira rĩu rĩ stori icio cia tene rĩ Eh. ciarĩ na wisdom mũingĩ mũno

rĩu rĩ Eh, hiti nĩ mathiĩ na thegere Mm. thegere angaga andũ nĩ mamiũĩ thegere ĩngĩtua kũrĩa ũkĩ eh. ona njũkĩ ingĩmĩratha ĩmĩrathe nginya maitho No- Ndĩngĩigua. ĩngĩigua no no ĩkũrĩa Eh. koguo hiti agathiĩ akoya thegere ĩgathiĩ ĩkoya hiti Kamũra. kuja

nĩguo ndũgagĩitĩke ndũgagĩitĩke itie gĩikara ũguo ĩkĩona atĩrĩrĩ Eh, na ma tondũ nyama iria ndũire ndĩaga gũkũ eh, nĩ nĩ mĩkuba nĩ- nĩ cama Ũyũ thiaga kĩoro ndathiĩ ndanyua ndarĩa ũkĩ ũyũ rĩ Eh, ngũtũra na camanda eh. no gũcoka ũrĩcokaga ũgoka Eh. atirĩ bata wa kũmira nduma Ah, nduma akiuga nduma Eh. kwarĩ na ũtheri Eh. no akĩmwĩra nduma nduma akĩmũtuma Eh, thegere rĩ Eh. akĩambata mũtĩ igũrũ Eh, akĩambia kuoya ũkĩ mus mus Ararĩa ona ũkĩ. erire erire erire kĩrĩa haina hahaĩ Eh. Eh, ikara haha thĩ Eh. akagia mwaki akagia mwaki Eh, nĩndĩroka tũrĩe tũhũne Eh. tuote mwaki tuote mwaki ikare wega Eh, na cama maica mothe Eh, koguo rĩ kĩambata kũrĩa igũrũ kĩhamba igũrũ yarĩaga ũkĩ ĩkagia nĩ ũkĩ nĩ ũrona gĩtagwo mzinga Eh, ti mzinga ũyũ mwenyewe tie ũmũcrapaga na Why we don't want to be a

kwanja nä hitirä Eh. ndambire kwä yå ria niä ndatumwo na gå kå thutha kanda ä no ndä natumwo ona tigaga na gũtuma ĩ erire thegere atĩrĩrĩ atĩ ndaigua ta ndanjia kũigua gũthiĩ kũhinda ĩ Eh. no ndumũre thegere ngĩmĩrora wethiä na ũrenda kũmia cama rä u rä Eh. thegere akä mwä ra niä ndigä gå tumå ra Ĩ, we wä ba nĩ ndigũgũthũkĩria cama ä

nĩũramenya no no ndĩrenda gũthiĩ bata Eh, ũikaraga ũguo. kwanza ũkorwo wĩ kĩgeranio Eh. ũikaraga ũgĩkaga ũguo Eh. arorage mwarimũ naugire gũtirĩ kuma Eh, aca nĩũrakĩingĩra ngari Eh. ũkurĩtwo gũkuruo Eh, nĩũrenda gũthiĩ gwĩteithia eh, ũgakinya harĩa ũcukagĩra eh. na harĩa ũcukagĩra nginya nyũmba rĩ nĩ 100 meters nĩ mita 100 off nä tå tambo wakinya step igä rä å guo kaigua nä ũkarũgama ũkamba ũkarũgama ũkamba ũkahihinya å guo ũkamba ũkarora no ingĩgeithia ĩ Eh. matikanjũrie ndarũgamia kĩ wageria gå teng'era rä Eh. matoka Eh. ndĩrakwä ra må ndå akinyaga bata yokorwo wä na må cibi Eh, ũkaigua toya mä aka Ona- ona- ona ũtinagia ticio ũkĩona ma ngai haha ndakũtinia na ihenya ngũkĩmĩra rĩu rĩ ũgĩthegere nĩ agĩthiĩ atiga hiti akĩrĩra arenda Eh, gũtumũrwo eh. wakigogo nĩ agĩũka amũria nĩ kĩ mũrata wakwa Eh, mandumũra ndumũra ma ngai niĩ ndĩrenda kũmĩa no ngai ndingĩhota aya ũrĩa akĩmwĩra atĩrĩ Eh. kigogo gĩkĩmwĩra atĩrĩ hatirĩ thĩna ĩ Eh, we ikara Eh. ikara wega ngũtumũ Ĩhĩ. ngũtumũre wakaga ũgagĩũka na haha thutha gaikarĩte ũũ akĩambia gũtumũra agĩtumũraga rĩ orĩrĩa kari- Ndĩratumũra na kanua o agĩtumũra rĩ arĩ gũtumũra karima gethondeka ũguo ĩ Ĩhĩ. nĩ kada yarĩ ngure Ĩhĩ. ai magĩũka maikũrũkĩte ahũrirwo nĩ mo Microsoft. akiumbĩkwo Au bo- kirogo agikunĩkwo Eh, nĩmo eh. na menya hiti arĩ mũkĩgu Eh. ĩ amũtigire hau agĩthiĩ Iti- iti yekire ĩrĩa yumĩte haha nĩ haha Eh, nĩ gũkena Eh. nĩ ũrĩa yateithio Eh. ĩkĩmũtiga hau rũinĩ Eh, tiga kwarire kĩgogo nĩ kwambata angĩambatire au nĩho kĩgogo yaumĩire ĩ gũkiura Eh, magĩthamba thambio nĩ Eh. kwaura nĩ nĩ mayeyukaga Eh, mũkiura magĩthamba thambio makĩehe eh, makĩehera eh, marwo akĩũmbũka na akĩmenya we eh. tũgũcemania Nĩyo nĩ we nama yaku Ũrĩa- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ ciana tweraga mũndũ marĩa we ngũkũnyitĩra we hati kamera nyeki kamera alafu after thikå igä rä ithatå ä Eh, kagogo arĩ story-inĩ ciake Eh, magacayania na hiti eh. hiti karũgame kamũria "Ah, kagogo Ah, kwana atia? nĩkĩ ũndete thikũ ici Ũndete na kũrĩa wandigire, no ũnjũrie ũndete na kwandigire kĩrĩa ingĩ. akagogo ndaugire ũguo Eh, ndaugire "Ah, ngoretwo ngĩũmbũka eh. ũguo ĩ Eh. gũkũ rĩera-inĩ Mashughuli. Ĩ, mahapa na pale ĩ.

oka na arata ake hithi ciothe ĩ ĩĩ akĩmera atĩrĩrĩ ĩĩ mũkũnyitĩrĩra mathagu ĩĩ gathagu gaka ĩĩ mũthiĩ mũrũmanĩte ũguo ĩĩ wona we ũnyite mũting'o ũyũ, we ũnyite Ĩĩ. mũting'o ũyũ, we ũnyite mũting'o ũyũ. aca karĩ gathagu Ĩĩ. arabu rĩu manyitane mĩting'oe ĩĩ tũthiĩ tũthiĩ tũthiĩ tũthiĩte makĩanjia story nĩ mũting'oe kana nĩ mũtang'oe nĩ mũtongoe ĩra Nĩ mũtong'oe Eh, kĩrĩa kĩramata rĩ eh, nĩ gĩ- umĩte kũ niĩ Ĩĩ. rĩu ndĩrauga nĩ gĩkũyũ gĩaku nĩ gĩakwa Eh, gĩkũyũ gĩakwa nĩ gĩaku Ĩni. Eh, wakagogo rĩ eh, akĩanjia thabarĩ eh. akarora akamoria atĩrĩrĩ inyuothe nĩ mumire thĩ aca tũrĩ aingĩ Ah, tulia tulia we ambata gũkũ thĩ tũrĩ o Eh, aingĩ tũrĩ aingĩ Ĩĩ, tũthiĩ tũthiĩte Eh, Gĩkĩra kĩ- kĩrĩa kĩgogo gĩgakirakira Eh. ĩkauga

kimera murona atia riu Eh. Ah, tu- ni- nitwambatite Eh. no ni ndirona nyumba ya nyina john Nĩ ndĩramĩona harĩa. Nĩ Nĩ nyũmba ya nyina ndĩramĩona. John mũbira wakwa wagũire kũu igũrũ koguo no ndĩrawona Eh. akiuga noguo Eh. after ndagika ta inya ũguo ithano rĩ Eh. akĩmoria ĩ rĩu Athaici-rĩ. nĩ tũrona thĩ Eh. no tũtiramĩona wega nĩ kũraihu Ĩ. Eh. agĩthiĩ agĩthiĩ agĩthiĩ agĩthiĩ agĩthiĩ Eh, makiuga wathĩ ti kwĩremwo ĩ thaa ici thaa ici tũtirona thĩ Eh, one one Eh, wakagogo rĩ Eh. akĩanjia rwĩmbo Eh. gathagu gakwa ĩ kũrũka kũrũka abu haina ikerũrania arauga atĩ ũyũ arenda ikũrũ- ikũrũke nĩkĩ gathagu gako ĩkũrũka cikiona ũyũ mũndũ arenda gũtũgũithia Eh, cikianjia kuga gathagu gako ĩ ndũgakũrũke ndũgakũrũke. Wega, gathagu gakwa ĩkũrũka gathagu gako ĩ ndũgakũrũke woi gathagu ga- gakwa ĩ ndũgakũrũke gathagu nako rĩ gakiuga atĩrĩrĩ Eh. ai mwene ugangũrũke Ĩ, agĩkũrũka tũhiti tũhiti tuo be tũgĩũka tũikũrũkĩte nginya thĩ atĩ karĩa gatigarĩtwo rĩ getagwo mwangi konire mokĩte wake we ũkai kahora mũtikanyunange ona ndĩraigua mwangi rĩ endaga gũthiĩ nao makĩmwĩra aca tũrĩ aingĩ list nĩ njihũru atĩ kau nĩko gatigarire na nĩ ũndũ Eh. gathũirwo nĩ ici ingĩ Eh. rĩu agĩtigara gakĩrwo we rĩ Eh. ona list tũkĩendaga andũ 50 rĩ Eh. tũgũthiĩ 49 Tũgũthiĩ. Eh, kũina no ũine Eh. ana ũtirenda aca Ah, Eh, eh. no ndikwenda mĩrigo Ndikwenda. Eh. rĩu rĩ Eh. hiti- mas- mas- hiti na arata ake othe matiũkire makiunĩka tä mwangi nä Makiunĩka. watigarirwo kũheana story kwena ndĩrakwĩra ang'ania maragũire ta mbogo rĩu aikaraga ũguo atĩ nĩũĩ niĩ ndirĩ na bamĩrĩ Eh. nĩkĩ acio angĩ marathire kũrĩa mathunya no matinarĩa Aho matinarĩa maragũthire nĩ Eh. Eh, eh, eh, rĩu rĩ Eh. mũndũ no arigwo atĩrĩrĩ Eh. mũgĩkũyũ aheanaga tũrĩ ta ĩyo ĩrĩ nĩkĩ story icio ciarĩ cia bata Eh. tondå nä å kä oyoria atä rä rä Eh.

kamenya nawe nĩ ngũka arabu hena hiti Ĩĩ. ndĩũĩ gĩteithio Ndĩũĩ ndĩũĩ gĩteithio. gĩteithania ndĩĩ kĩhenio ndĩũĩ gĩkuo wana ndĩĩ gĩtumo na ngĩũria atĩrĩrĩ Ĩĩ. hiti tarĩ marũa Ĩĩ. atumũragwo nĩkĩ aya atĩ rĩu ngũrie no mĩa hena kĩndũ kĩrandigithia rĩ Ĩĩ. hiti ndĩakirire ũguo kĩũria ta tagarũrũka ngũrore kaa wĩ mũtume Ĩĩ. Oji agĩrĩ kũria thegere nĩkĩ. Na ningĩ hiti arĩ o mũkĩgu. Eh. We nĩ wagĩthaka. Eh. Wĩta kĩgogo. Eh. Njuke ngwĩre kwĩna nyama. Ndĩroka gũkwĩra kwĩna nyama nĩkĩ na ndĩrarikana wandigire wa mĩra. No hiti nĩ hiti kĩrĩa ekire rĩ. Eh. Nĩ kĩrimũ. Eh. Ndĩoĩ andũ arĩa mamĩteithagia. Eh. Rĩu rĩ. Eh. ndiamenyire nĩ ya ndeithio Eh. nĩ kagogo Eh. na ndiamenyire atĩ nĩ ya kamĩra Eh. ĩyo rĩu yamenyire nĩ ya thi ona thengio ndiaugire ona ndiaugire Ĩni. kana ya- onire aya ndiramuona toko nĩ akĩũmbũka rĩu rĩ Eh, nga- ngaikara o ngona eh, gũkũ tũrĩ rĩ rĩno tũrĩ rĩ eh, kwĩna hiti eh, na kwĩna wa kĩgogo eh. njoherai kwĩna hiti Ehe. na kwĩna wa kĩgogo Eh, rĩu rĩ eh, thĩ ĩno tũrĩ rĩ eh. kwĩ mũndũ ũteithagio Eni. no warĩkia kũmũteithia we nake Eh. akuonaga wakwĩra ndũkĩrĩithia na igana ũĩ tha ici ma no nyende gũgũteithia Eh. no iganĩra No ndingĩhota. Eh, akariganĩrwo atĩrĩrĩ Eh. he hĩndĩ we wamũteithirie Eh. na agakĩriganĩrwo biũ Eh. rĩu rĩ Eh. we wĩta wakagogo rĩ Eh. ũkandeithia ndĩtahitie na ngateithĩka na ngariganĩrwo nĩ wandeithirie Hey, ndĩramera atĩrĩrĩ Eh, tũngĩgũteithia eh. one story ĩno nĩ ya gũteithia Eh. ndũkanariganĩrwo nĩ ithuĩ Nĩ ta- ta share. Ta share. ageria kũhinya wa gũ- a- a gũsubscribe guo Ĩni. wone hagĩakana kang'ethe na wacira ũcio arĩ ũndũ mũnene aca ti ũndũ mũnene ningĩ rĩ Mm. mũkũrũ waku rĩ Mm. tamakararorera muvi cia nigeria imagine tamaka atĩ atĩ atĩ ogama broda ogama broda Eh? na hera story mwaki mwaki era zuri mwaki mwaki awe tigana ogama broda na okuonku eni Ah, anyway Eh, mwiroreri wakwa Eh. mwiroreri witũ eh, niĩ njĩtagwo wacira wa ndĩri tondũ na reki ngũcokerie ngatho nĩ gũtwĩrorera eh. na niĩ ngetwo kang'ethe wa mbũrũ na nyawĩra na niĩ ngoragwo ndĩ mũkenu hĩndĩ ciothe na ngakena mũno nĩ gũkuona ũtwĩroreire

nĩ wa kũrĩhwo. Ũũgĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na nĩ wega ũgeciria kerĩ hĩndĩ o ciothe mũndũ agũkwĩra wĩke ũndũ o wothe nĩkĩo ndũgakorwo ta wahiti atĩ ũkĩhenio ũkĩũragwo ũgĩkuo wana na ũgĩkuo na gathagu ndũramenya Tondũ ithuĩ tũĩ kũhitha ndĩa tũtiĩ kũitha ũhoro wa na nĩ twainũka. tũthiĩ Ah.